tomorrow. Nobody knows tomorrow. Mm.
This is rare news. Yeah. But when you're rare news, where where sad news. Uh-huh.
sɛnea nkɔmmɔ no si teɛ no meyi ani awaawa ani kakra bato wɔ ha yi deɛ ka akomi agye ne kwakuo anom nti bɔmmɔden ara na kyerɛkyerɛ mu atiefo a wɔn ɛtie saa nkɔmmɔdie wei eh, ne agya kɔɔdeɛ titiriw nea aba bɛfam Na ebi tu menim sɛ sɛ saa na wokaa no sɛ nso ɔmo ano mo dane no na akɔ akɔyɛ sɛ okay wakɔ waka sɛ egya kɔ wo ne ne yɛ sini a wo talent no ebewu asɛm no paa ne sɛn.
okay bra meda ase bebree ɛɛ eh, deɛ di kan baabi a me nua agya kɔ bi a mekyia no papaapa na mebɔ n'aba so because Ɔfa mpanimfoɔ se sɛbe ananamia mmeakorɔ kan da bi. Agya na ma sini bɛyɛ sini wɔ Ghana. Ɛma nnɛ mmeakorɔ bɛtumi nso mabɛnya mu mfasoɔ. Agya no ankasa wɔ hɔ ɔbɛdi adanseɛ. Ɛnɛ tam bia metɔɔ cars two, me first car na yɛ Kia Sportage. Mede kɔɔ ne fie kɔkyerɛ no daa no ase sɛ agya, wo na wama sini abɛyɛ sini ma nnɛ mabɛtwa bia manya car. Metɔɔ Venza, mefrɛɛ no baabi a ɔwɔ me Ti tu kaa no ade kɔkyeɛ no saa dan no ase ɛti agya deɛ mɛgya ne din bɔ a na mawu na eh, nti me a mempɛ interview yɔ because of journalist wɔ mo nsɛm kɛkɛ nti me woyɛ mede me mviw deɛ kyɛn sɛ asɛm no na mekyerɛ nyina ne sɛ agya obi ka kyerɛ me sɛ ma mene no nyɛ sini na ne nyinaa gyina sɛ agya hoɔden a wɔwɔ sini mu kumase ne ɛfrɛ no king kong sɛ agya ne sini mu a yɛntɔ I'm telling you, ɛgya ni sini mu a yɛntɔ. Ɛgya ko yaa.
Ɛgya ko. Okay.
So saa time no sɛ ɛgya ni sini mu a mm. yɛntɔ. Mm. Eti onipa na mekra sɛ no, me fana onipa na mekra sɛ a miracle. Okay. Ɔno ana yusu adi. Owura Kwesi Nyamekyɛ.
Kwesi Nyamekyɛ very good. Okay.
Ɔno ana di ɛgya ba, ɔno na ɔde actors dodoɔ na ɛba. E ɛɛ soro nti wohu sɛ ɔno no ɔwɔ talented wɔ saa adwuma no mu ɛti berɛ ɔbɛ ɔno a na bɛfa me o ɔno a na fa agya ɛti berɛ ɔde ɔmu ɔde agya mu twa sini no ɔhu ahoɔden agya kura ɛti ɔbɛfa me me nso mekɔɛ no ɔhu sɛ meyɛ ade paa ti akyire no so da bi kwasi wonim agya ɛfɛ no king kong agya hoɔden no so ɛti mm. sɛ mema kwan ma wode wokɔ so ne yɛ sini a mhm. wopie no bɛyere mm. because sini bi ɛbɛyɛ biara no anigyeɛ ne ne fɛ biara de animonyam no ma agya ɛti ɛba sɛ yɛɛhu wo mmɔdenbɔ a woyɛ dɛn wobɔ ɛti bɛma woabrɛ ansa na woapie eti no deɛ mɛtumi aka kyerɛ ɔde mahu sɛ ɔwɔ talent no agya mhm. ho ɔde no so mhm. eti bibia mɛma wadɔgye dɔgye agya mhm. akɔsi sɛ nnipa bɛhunu deɛ wɔ mu ankasa ansa na afei mama kwan sɛ wo ne agya ɛnyɛ sini eti agya mene agya na atwa a mene agya miracle ɔna ɔde atwa a ɛɛ suroduabɔ anaa surantoa ɛtwa area bɔga ɛna ɛɛ sini biara mmiɛnsa bi ti yɛtwitwa yɛ de ohun sɛ no sɛde mesi yɛ ade no mhm. sɛ sini no ba bɔnten a agya ne obiara de yɛfrɛ no sɛ qualification no ɛde ma no
ana yɛnka no saa
bɛkyɛ sɛ borɔfo deɛ wona wote paa nti wonya maka wo deɛ qualification
brasɛ ɛnti no

eti etundi kinkɔn mm. kuma saa na mfrɛ kinkɔn mm. eti bere a nyamekyɛ hunu sɛ mm. sɛ meyɛ ade no sɛ ɔde me pɛ agya ase no mepie no ɛbɛyɛ dene ɛnti wotena ase kakra wotɛ akyire ɔde wo tɛ ɔde wo tɛ akyire ɔde me tɛ akyire na akyire na ɔde me tɛɛ no mhm. ɔmaa me yɛ adwuma bi all right but sini bi a mɛkɔ a sɛde bi a mɛkɔ agya wɔ so no mm. ne ma dɔgye mm. ne ma dɔgye mm. ne ma dɔgye aa kɔsi sɛ ɔno ankasa miracle nankasa ɛkɔɔ saa kɔɔ london ba wo sɛ kwasi sɛ sɛ bɛhu deɛ wɔbɛtumi ayɛ nnipa hu sɛdeɛ wahoɔden si teɛ ɛnti sɛ mesa bɛka mo abom asa de mo ayɛ sini ne mahunu sɛ yɛnya strong people no tu ɛti ɔno ɔsa de me ɛyɛ aburokyire ɛm sɛ aburokyire abrabɔ sɛ dɛ ne nanama na agya kɔɔ yere ne nanama ɛwɔ aburokyire yɛn yɛn nua baa nana ama mark brown very good nana ama mark brown okay ɛna me nso me wɔ ghana ha mhm. na me me yɛ ɛgya ɛgya nua bɛɛ ma mm. to ɔbaa yɛ na ɔde ɛbɛyɛ si saa si ne ma sa mm. gyae because ɛbɛ ne yɛ ntwa si ne long time mm. obi nhu me ne ɛgya okay eti ɛbɛyɛ sɛ si ne ma sa miracle ɔtɔn yɛ papa ɔtɔn yɛ papapapa. sɛnea wosi di ɛgya ko ho adanseɛ papa yi mi mu sa asaase because yɛtumi tete nsɛm no bi. And me nua Ola Michael Seng a ɔno nso twa sini ara bi a aka nsɛm bebree ne kwan a producers no koraa bɔɔ pɔ na wɔn hyɛɛ da kaa agya koo hyɛɛyɛ yii no fii sini adwuma mu a nnɛ kyɛ sɛ bi a agya memfa nsɛ ne din no ɛwɔ hɔ do but ɛma mo mu bi mu tumi sɔdeeɛ ne nea ɛka ho mennim meyɛ sure sɛ bi a watete saa nsɛmsɛm no bi ne kwan a wɔn faa so a Ɛɛ, wɔbɔɔ pɔ na wɔyii no sii hɔnom. Sei, sɛn na ɛte ma wo? Ɛne kwan a wɔde no faa so no? Well, ɛno deɛ mentumi nkɔ mu bebree because Producers Association no, menka ho. Me ne wɔn nhyia, menkɔ meeting, me deɛ meyɛ actor. Enti mennim wɔn ne agya ntam because ɛduru bi bi ma sɛ agya wɔ ahoɔden o, ɛduru bi agya nni hɔ a, wɔn ankasa koraa wɔnkɔ sɛ so nkɔtwa sini. ɛgye twɛ ɛgye tu kwan ɛsini bi abɛka dɛm ɛgye wɔ ba nsa eti no akyire no a wɔn hunu sɛ me no ɛgye me me me wɔ ahoɔden no egyina ɛgye ni wɔ kora no wɔn afa me na wɔn de nipa bi apɛ apɛ. ɛnyɛ saa time na wɔn kan no sɛ na ebi a wɔn ahoɔden no sɔre yɛ.

Enti wo deɛ menna ɔgye ɔgyina kɔ esi ɔbɛhunu sɛ ɔmanfo bɛhunu sɛ saa korɔ bɛto nso agyina ne nan so ansa na wasate sɛ ɔbɛma me ne agya yɛ adwuma. Enti ampa nso ɔde me dɔgye dɔgye yɛ na afei ɔno ara na saa base kwasi sɛ sɛ mahu sɛ wayɛ ɔnya hoɔden. Enti sɛ adwuma bi a bɛba bi agya wɔm biara ɛne ntwa na Ghana sini no nsan emuvu nkɔ n'anim. Pàtó ɔte aseɛ. very good saa na kɔyɛ ɛnyɛ ne bɔ ne kwan so na mmom ɔde protecte me sɛdeɛ bɛyɛ mɛtumi aba soro yie ɛno nso na ɛsɛ yi the whole the whole world agya zirifoɔ koraa ɛnti me ho gyae ase ɔnyɛ deɛ yi mekaa wo tee paa musa mekɔkye mempɛ saa koraa eh, ba mɛma me nuanom abam no bi a mowɔ sɛ bi wobɛbisa ba ma memusa wei saa asɛm na miracle kaa yɛ na wɔn ankasa sɛn na ɛte ma wo saa na na woso hu no anaa ebia na saa time no koraa so hu sɛ wohu sɛ ayɛ sɛ footballer yeah. na eh, wopɛ sɛ wɔbɔ bɔɔl yi bi yeah. meyɛ sure sɛ saa time woso wopɛ sɛ wura sini mu yeah. so na amanfoɔ hu yeah. na ɔpɛni tufo sɛ daabi yeah. ma memfa wo dɔgye dɔgye na ɛtew sɛn ante me hwee hwɛ ewiase berɛ a obi a ɔmpɛ fotuo biara no na ɔyɛ nipa foforɔ because me miracle no memete hɛ o Ɔno ankasa na ɛbɛfaa me sɛ memmra metwa sini. Berɛteɛ ni o, adeɛ a ɔyɛ papa no yɛ maa me no, m'ani gye kɛkɛ. Mekɔduruiɛ na ɔsɛ ɔhu me fɛ sini ɔde me twaeɛ no, saa bɛ na yɛne agya bɛtwa sini bɛyɛ five atoa so. Na agya se ne time nti no ɔbɛkɔ baabi nti ɔntumi ntwa, ɛti ɔbɛtumi atwa trɛ, ba trɛ no koraa no yɛma no berɛ bɛyɛ tu ayi bi ase na ɔbɛtwa. Ɛti miracle first mu ɔde me twaeɛ yɛ sɔfo maame, me ne mɛsi, me na me take lead role. Ɛhɔ na ɔhui sɛ no, Akoa yɛ good. Eti me twɛ sini wie yɛ na sini ba abɔnten no. Ɔno ankasa kan yɛantɔ no sɛ deɛ agya wom. Sɛ agya wom anka yɛbɛtɔ no more than that. Yɛantɔ no sɛ deɛ agya wom but me nso no a agya nim na me nso meyɛɛ no. Onyaa ne sales a wammɔ ka. Eti ohun sɛ biribi wɔ me mu. Eti ɔde me kɔtena hotel ka kyerɛ me sɛ anɔpa biara no ɔmommerɛ me lucozade. ɛɛ ɛɛ baako na wɔn ntɔ vɔtɛk baako ma me na wɔn ma me ten series sɛ mi nfin ni di mi na hotel ma mi nkɔ baabi a wɔde mi rɛste because ɔho sɛ biribi wɔ mu a mbɛtumi de apue yie eti asɛm na ɔkan na asɛ coach coach na onim sɛ deɛ osi ɔbɔ bɔɔl fa na onim nti no ɔsikwasi ɛma ne ha ɔdeɛ meyɛ ɔka me build yie deɛ bɛyɛ na ɔba bɛgyina wɔn nan so paa because yɛhia Eh, more actors because yɛni dodoɔ because na agya nko a agya ni hɔ a yɛntwa sini ɛti ɔhu sɛ deɛ ɔmumu no yɛ sɛ agya ni hɔ ne yɛntwa sini o maame wode ɔkɔ kumase kɔbusa ɛnam sɛ deɛ fɛ no kinkɔn agya ni hɔ ne ɔmu ntwa sini obia de sini bɛtoɔ yɛtwa agya yɛtwa agya nti agya bɛba agya baa yɛ ana sini abo ɛneɛ ɔbɛma obia bia two days three days papapa na ɔkɔ a papapa na ɔkɔ a saa ɛti ɔhu sɛ deɛ ɔmumu no na ɔno pɛ sɛ ɔtete me yie eti no ahame because me minim deɛ ɔmi mu ɛna ɔno nso deɛ etu me fo na ɔno nso na ɛde me nam eti ahame saa kò sɛ ɔ mi ntwa sini but deɛ gya wo mpɛ no ɛna me ndɔgye okay but obi ɛkò twa sini ɛgya ni mu a mi kò twa eti na nhame. Peace FM.